Y gwningen a'r arth. Beth yn y byd? Roedd y gwningen yn cysgu'n braf yn ogof i ffrind yr arth pan gafodd ei ddeffro gan sŵn dychrynllyd. O na! Meddyliodd y gwningen, Taranau! Agorad ei lygaid, roedd yr ogof yn llawn golau. O, na! meddyliodd y gwningen. Mellt! Ond oedd y golau yn ddim byd ond yr heilwen yn treiddio i'r ogof, a doedd y sŵn yn ddim byd ond chwyrnu uchel iawn yr arth. Ceisiodd y gwningen orchuddio ei glustiau gyda'i bawenau, Ond roedd ei glustiau'n fawr iawn ac roedd ei bywynau braidd yn fach. O, mae hyn yn amhosibl, meddai'r gwningen, a sbonciodd allan o gwab yr ardd. Y tu allan, roedd i'r ar gaeaf wedi diflannu, heblaw am ddau bentwr bach pitw o hen ir a llwyd. Ar y bob pentwr, roedd dau fochyn coed, Brigyn crwm a moronen. Mae ein dynion eira wedi toddi, meddyliodd y gwningen. Yna, cafodd syniad mor anferthol nes bu'n rhaid iddo fynd ar flaenau ei draed a gwthio ei fres tua'r awyr. Roedd y syniad yn ei lenwi o'i gorin i'w sowdl. Mae'r gwanwyn wedi dod! meddyliodd y gwningen o'r diwedd. Roedd hi'n bryd iddo fynd adref i'w dwll. Roedd y gwningen wedi mwynhau gaeaf clyd gyda'i ffrind yr ardd, ond roedd y chwyrni'n ddigon i werin wallgo. Sbonciodd y gwningen i lawr o fryn mawr yr ardd ac i fyny bryn bach y gwningen. Hmm, roedd ei dwll wedi gweld dyddiau gwell. Gwell gwneud ychydig o lanhau, meddyliodd y gwningen, a sbonciodd i'w dwll. O, oh, roedd ei dwll yn hynod o fler. Roedd yno lawer o frigau, hen dail. Cliriodd y gwningen y blerwch gyda'i bawenau, gan ddarganfod... Mm, ai carreg fawr oedd yna? Gwreiddyn coeden? Aros funud, roedd ganddo lygaid. Ah! Gweiddodd y gwningen gan frifo'i glustiau ei hun gyda'r fath floedd. Neidr! Agorodd dwy lygad fach yn sydyn ac edrych i fyw llygaid y gwningen. Helo, gwningen, meddai'r anifail yn ofnadwy o araf gyda gochenaid hir. Whew! Nid neidr oedd yno. O, ti sydd yno, gwrwban, meddai'r gwningen. Cer o ma. Dwi eisiau bod ar fy mhen fy hun. Ydy hi'n flwyddyn newydd yn barod? Gofynnodd y crwban. Ydy, meddai'r gwningen, ac mae hi'n llawer yn rhy swnllyd yn barod. Llonydd a thawelwch, gweiddo, dyna'r cyfan dwi isio. Ouch! Roedd wedi brifo'i glistiau ei hun eto. Iawn, gwningen. meddai'r crwban, a cherddodd allan o'r twll mor araf nes roedd y gwningen bron am mynd yn wallgo. O'r diwedd, llwyddodd y crwban i fynd allan a chwympodd i gysgu yn yr hael ar unwaith. Hwiw! meddai'r gwningen, gan eistedd ar y crwban a oedd yn cysgu yn braf. Estynnodd y gwningen ei freichiau tua'r haul. O, oh, llonyddwch! O, oh, tawelwch! Croc, croc, croc! Neidiodd y gwningen mor uchel nes iddo godi ofn arno'i hun. Roedd gan y gwningen ofn uchder. O, mae fy nerfau'n rhacs, cwynodd y gwningen ar ôl iddo lanio. Edrychodd o'i gwmpas. Dim byd. Cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc. Edrychodd y gwningen i lawr. Dim byd. Edrychodd y gwningen i fyny. Beth yn y byd? Beth yn y byd oedd hwnna? Arth! Gweiddodd y gwningen. Arth! Tyrd yma! Mae'n rhaid gwneud rhywbeth! Ymlwybrodd yr arth i lawr y bryn o'i hogof, gan rwbio'r cwsg o'i llygaid a'i thawen fawr. Edrych! meddai'r gwningen, gan bwyntio tuag i fyny. Edrychodd yr arth. Mae'n ddrwg gen i, meddai. Alla i ddim gweld yn dda iawn. Mae'n edrych fel blob i fi. Blop yw e, meddai'r gwningen. Yr holl ffordd i fyny bron ar frig y goeden, roedd blop gwyrdd yn mynd cnoc, cnoc, cnoc, cnoc. Disgynodd darnau o risgl oddi ar y goeden ar ben yr ardd a'r gwningen. Fy ffwr! meddai'r gwningen, gan ysgwyd y rhisgl i ffwrdd. Mae hyn yn hollol amhosibl! Uwch ei pennau, stopiodd y blob gnocio. Nid blob oedd e bellach. Aderyn sydd yno, meddai'r ardd. Pla sydd yno, meddai'r gwningen. Tybed beth yn y byd welodd y gwningen ar arth ar y brig y goeden? Beth am gael copi o'r llyfr i ddarllen gweddill y stori?